Nilqagħkom għal programm ieħor il-Politico. Llejla ġewwa l-istudio miegħi nilqa' lis-Sur Pawlu Salamone, nirringrazzjak talli erġajt ilqajt l-istedina tagħna. Kif inti Grazzi lilek, tajjeb, tajjeb. Mela, intom għadkom kemm bdiltu l-isem tal-partit. X'ġie u għalfejn ħassejtu l-bżonn li jinbidel l-isem tal-partit? Mela, l-isem tal-partit illum ġie għal Aħwa Maltin. Qabel bħalma taf kien Partit Popolari. Għaliex bdinnieh? Għax aħna bħala t-twemmin tagħna huwa l-lemin konservattiv. Konservattiv mhux jiġifieri ta' żmien l-antik ta' mitejn, tlett mitt sena ilu. Imma konservattiv dak li huwa r-radiċi tal-familja. id-dixxiplina, is-serjetà, l-onestà, ix-xogħol, il-kura. Filwaqt li l-Partit Popolari Ewropew, għalkemm jgħidu li huma tal-lemin, da jekk tħares lejn l-aġenda tagħhom hija liberali. Mala ħafna nies bdew jaħsbuna li aħna bħall-Partit Popolari Ewropew, bħall-EPP. li aħna maħniex. Ma għandu x'jaqsam xejn kważi. Eżattament. Allura kellna naslu għal eh, deċiżjoni illi mhijiex ħafifa għax meta n-nies jidraw l-isem, meta mbagħad tiġi biex taqleb l-isem ta' partit u tbidlu għal isem ieħor, biex in-nies jidrawh hija diffiċilissima. Apparti li trid tbiddel il-logo, trid tbiddel l-istatut, trid terġa' tmur, ħa ngħidu hekk, tinforma l-Electoral Commission bil-tibdil li sar, il-bank, dik, l-oħra, hemm balla xogħol warajha, jiġifieri dan m'għamilniehx kapriċċ, għamilnieh purament biex il-partit iktar ma jgħaddi ż-żmien jilħaq il-miri tiegħu, jiġifieri li jilħaq il-poplu. Issa, intom però bħala partit, ħa tibdlu xi policies, il-policies ħa jibqgħu l-istess tal-partit more or less jew ħa jkun hemm xi tibdil anke żgħir forsi wkoll? Mela, xejn affattu. Aħna l-pilastri tagħna huma bbażati fuq il-familja, il-ħajja, id-dixxiplina, it-tradizzjonijiet, il-kultura u l-fidi, u s-sigurtà wkoll. U għadtha kemm-il darba, u ħa nerġa' ngħidha llum, Jieħu għalih min irid, min ma jogħġbuhx il-pilastri tagħna jista' jieħu għalih kemm irid, għax aħna la ħa nibdlu kelma minna. La strofa u waqqa' s-sillaba, il-pilastri tagħna huma dak li huma u aħna m'aħniex il-partit tal-U-turns biex nixtru l-voti. Dak hemm tliet oħra. U issa se jfaqqsu tnejn oħra ġodda. Dak issa nagħmlu roundabout oħra l-Marsa u joqogħdu jduru magħha. Imma aħna t-triq tagħna dritta. Eh, issa, intom biħsibkom eh, bil-partit ovvjament tikkontestaw l-elezzjonijiet ġenerali li ġejjin u forsi xi kunsilli lokali. Mala, dik hija l-mira. Dik hija l-mira. Nafu kemm diffiċli biex issib in-nies u. Eh, żgur, biex issib in-nies hija diffiċli għax illum sfortunatament qegħdin ngħixu ġo pajjiż li kulħadd irid imma ħadd ma jrid juri wiċċu. Però iva dik hija l-mira tagħna illi nikkontestaw l-elezzjoni ġenerali. U mbagħad iktar ma jgħaddi ż-żmien inkomplu nikkontestaw bħal ma minna e, l-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali. All right, issa inti bħala kap tal-partit, x'in, x'tara l-ikbar problema bħalissa li hawn ġol-pajjiż? Hawn diversi imma l-ikbar waħda. L-ikbar waħda hija s-sigurtà u l-identità. Aħna, aħna qed nitilfu pajjiżna minn taħt saqajna. U l-poplu Malti mhux qed jinduna, mhux qed jinduna. Għax il-politika tagħna hija mfassla qisna żewġ gażini tal-banda wieħed ta' Santa Marija u l-ieħor San Ġużepp, issa, jekk l-istatwa hija mibruma u l-oħra imbarxilha daqsxejn id-deheb u l-oħra bil-libsa mqatta', imma l-aqwa li noħorġu bil-vari ħa nikkompetu, l-aqwa li nagħmlu l-ikbar banda ħalli nidhru. Sfortunatament dik hija l-politika mfassla ġewwa pajjiżna bejn iż-żewġ partiti li xi darba kienu PN u li xi darba kienu PL. Sewwa? Dik hija l-politka li fasslu biex żammew il-poplu taħt il-madmad tagħhom. U sfortunatament, b'rużultat ta' dan, il-poplu mhux qed jinduna li one qed nitilfu pajjiżna. Tu, qed nitilfu l-identità, qed nitilfu l-lingwa, qed nitilfu it-tradizzjonijiet tagħna, qed nitilfu d-drawwiet tagħna, qed nitilfu l-kultura tagħna, basikament qed nitilfu kollox. Plus illi ma' daw, jekk irridu nsejħulha bħala theddida wkoll, hija l-familja tradizzjonali. aħna qed nitilfu l-kunċett tal-familja tradizzjonali għax tul dawn l-aħħar 40 sena spiċċajna b'żewġ gvernijiet, jekk tista' ssejħilhom gvernijiet, illi dawn dejjem ippromowtjaw il-liberaliżmu, dejjem ippromowtjaw il-messaġġ illi inti għandek id-dritt illi tagħmel li trid f'ħajtek. Melew il-Malta b'kontejner drittijiet u doveri ta' xejn. Allura eħe, minn dak il-lat, dik hija theddida oħra. U mbagħad għandna, ovvjament għandna s-sigurtà. Is-sigurtà illi bħal m'għedtlek, naqra naqra qegħdin nitilfu pajjiżna plus il-kriminalità. Meta tara x'ħallewna missirijietna għal x'ħanħallu aħna lil uliedna, fejn missirijietna ħallewna ġojjell, ħallewna pajjiż, ħallewna wirt storiku, ħallewna ekonomija taħdem, ħallewna pajjiż ħieles. Aħna lil uliedna x'se nħallulhom? Pajjiż imnejjek. kriminalità, immigrazzjoni illegali, skjavitù, korruzzjoni, serq, frodi, prostituzzjoni, eh, u familji imkissrin. Dak li ħa nħallulhom aħna lil uliedna. Grazzi għal dawk li jgħidu li huma żewġ partiti li f'erbgħin sena kienu kapaċi biss jirfinaw pajjiż. Issa, ftit ilu, l-eks Membru Parlamentari Jason Azzopardi qal li Ministru partikolari, fil-każ ta' Mal Silvio Schembri, hu għandu wisq ġid meta tikkumpara l-paga li jieħu. Inti taqbel li tidħol il-liġi ta' l-unexplained wealth u speċjalment fejn jidħlu politiċi dawn għandhom ikunu ta' eżempju? Ma tistax taqla' 40,000 u naf għandek għaxar miljuni għall-argument propjeta'. Naqbel assolutament mija fil-mija, pero din mhux minn issa bdiet. Daw ilhom, daw ilhom jitnejku bina u bil-poplu Malti, right, mit-tmeninijiet. Jekk inti tiftakar sew, Malcolm, fid-disgħinijiet, fil-bidu tal-disgħinijiet, konna iddedikajna seduta parlamentari biex il-membri kollha tal-Parlament jiddikjaraw x'għandhom. U wieħed bid-dejn, l-ieħor għandu 2,000 lira l-bank, l-ieħor għandu 3,000 lira, il-Prim Ministru dak iż-żmien fetaħ idejh qalilna jiena fallut, Qabeż Joe Debono Grech ġibedtnej bħalma kien jagħmel is-soltu, qalhom mala jien il-miljunarju hawn, qalhom għax għandi erbgħa u għoxrin elf lira l-bank. U dakinhar il-poplu daħaq. Imma daħaq għax ma rrealizzax li dakinhar parlament sħiħ tnejku bil-poplu. Dik hija r-realtà, tnejku bil-poplu. Issa, illum x'qed jagħmlu? L-istess. L-istess, mara kif tiġi tgħid li da għadu jitwielet ħareġ għal politika għax vera ġitu tajba ġie elett tawh ministeru f'daqqa waħda tibda tara bena villa hemm, bena dik hemm, hemmhekk huwa tiegħu, Dar flus minn fejn qed jiġu. Rej, jiena, le le, jiena ili naħdem minn mindu kelli 13-il sena. Nirringrazzja lil Alla kull waqt kull ħin u kull mument qatt ma kelli bżonn il-ħadd. Ma ma milx il-ġid li jagħmlu daw fi tliet snin, erba' snin u ħames snin ta' kamon. Rajt, jiena qatt ma sib ċixieħ billi d-dimensja u sraqtlu il-proprjetà. Rajt bħalma ġara. Issa ftit ilu kellna wkoll il-każ li nqata' u ma sarx appell fuqu ta' Felicien Brincat. Din, kif forsi jaf issa kulħadd, kienet mistiedna fuq programm li prattikament kwotat il-Bibbja u provat iġġib eżempju Il-media dawrulha spin dak kollu li qalet però di għax il-politiċi biex jidhru ħelwin kulħadd beda jikteb kontriha u speċi dan mhux tollerabbli. Spiċċat il-Qorti di qalet li tilfet ħafna xogħlu minn dawn l-affarijiet kollha u issa ġiet liberali, liberata. Inti temmen li l-liġi għandha tinbidel? u l-hate speech għandu biss jintuża bħala liġi meta jkun hemm theddida fuq il-persuna mhux għax bniedem jgħid opinjoni tiegħu. Prattikament daw qed nispiċċaw nirrovinaw il-ħajja tan-nies. Mela, jiena anke fil-podcasts tiegħi ta' kuljum ngħidha ċara u tonda, jekk il-partit Aħwa Maltin għandu jitla' fil-gvern, l-ewwel li ma ntajjar dik il-viljakkerija ta' Hate Speech Unit li qiegħda hemm biss, qiegħda sservi hemmhekk biss bħala dittatura li permezz tagħha ħadd ma jista' jesprimi l-opinjoni tiegħu. Illum ġo pajjiż demokratiku ġejna f'sitwazzjoni li lanqas tista' tesprimi l-opinjoni tiegħek għax jarrestawk. Jekk inti tgħid le jien ma naqbilx magħha għal dik għal dik hekk hekk, le, tiġi arrestat, tiġi mtella' l-Qorti. Il-media jiġu ordnati biex jumiljawk bħalma għamlu lili. Tiftakar int? Żgur se nagħmlu magħha. Il-media meta jien ġejt arrestat għal xejn. Għal xejn! All right? U impenjajt sitt snin minn ħajti biex ippruvajt l-innoċenza tiegħi u ħriġt illiberat. Imma l-media, imma l-media, hehe, x'għala tagħmlu biex min għalihom lili ħa jumiljawni, imma jien kont naf x'għadt. Kont naf li ma kellix ħtija u żammejt dritt u bqajt għaddej. U iva, jiena l-ewwel nies naqbel illi l-hate speech unit jitneħħa minn hemm għax litteralment il-Ministru li ħolqu ħoloq xi ħaġa li għalija qiegħda hemm għalxejn. Sewwa? It-tieni nies meta inti jkollok theddida fuq ħajtek dak mhux hate speech jiġi. Mhux hekk. Dik dik tiġi theddida. All right? Issa, apparti minn hekk, apparti minn hekk, Phyllis Jen ma qalet xejn ħażin. Ma qalet xejn Waqqas ħażin di. il-Bibbja, ma- ma- Eh, Appuntu, bħal ma għamel Father David, alright, u ju taħt ċirkostanzi oskuri, u ħa ngħid il-kelma oskuri għax għad hemm l-affarijiet x'jinkixfu fuqha dik, alright, taħt ċirkostanzi oskuri, Father J. David ġie misjub ħati. U l-Bibbja huwa ta' l-ewwel. Ġifieri l-aġenda diki biex nagħlqu ħalq in-nies, biex ċertu nies ma mmissuhomx imsieken, għax issa saru the holiest of holies, aħna x-xjaten. Eh, issa, ehm, biex nżidu daqsxejn ma' li qed tgħid ukoll. Eh, huwa fatt li ħafna nies, speċjalment żgħażagħ, qed jibżgħu jitkellmu. U jgħidlek jien għalfejn ħa noqgħod noħroġ għall-politika biex ħlief tgħajjir. Jien teddit għax dawwa teddit li jedduk bil-qorti u hekk għax titkellem. Qed joqogħdu lura u fil-verità l-aqwa nies qed nitilfuhom jew jitilqu mill-pajjiż jew jgħidlek ħa noqgħod kwiet jien nara kif nista' ndawwal lira u fl-aħħar mill-aħħar xi importani. Eh, Fodri tara ħa problema li n-nies qed jibżgħu eh, iva, mala. jitkellmu. Ħalli nibda b'di. Jiena f'nofs Diċembru mort Birk Birkirkara nixtri bagalja għaw valiġġax għal miliet għattajt ġimatejn reġġo mal-Gran Mastru. U tal-ħanut kif għadtilha għandi bżonn bagalja thirty two kilos, di baqgħet tħares lejja. Għadtilha ma tlabtek xejn ta' barra minn hawn ta' valiġġa thirty two kilos. Qaltli qaltli imma ħa ħa titlaq? Għadtilha le. U ħadet ir-ruħ. Qaltli għax hawn di l-aħħar sena xbajt nara żgħażagħ jiġu jixtru l-valiġġi ta' thirty two kilos biex jitfgħu l-ħwejjeġ fihom, fiha, u dak kollu li għandhom u jitilqu 'l barra minn Malta. Eh? M'ilux ċemp illi wieħed. Dana minn tal-qiegħ tal-partit. Qalli ħabib, qalli jiena jekk tħaffer il-maċina issib ismi. Qalli llum qalli ma rridx naf bihom għax lili seraqli il-familja tiegħi. Erbat itfal kif ħarġulu mill-università telqu il barra. Reason being m'hawnx futur. Right? U mhux l-ewwel ġenitur illi ċempilli jew kitibli u jgħidli jiena tlift it-tfal, tlift il-familja. Right? Milux ċemplit li mara, qaltli jiena t-tifla Qed taħseb biex titlaq. Ħa nispiċċa waħdi. Qed tarah it-theddid? Dak it-theddid, dak il-vera theddid li jkissirlek il-familja! Għax seraqlek 'il uliedek u bathomlok barra. Meta uliedek bid-dritt baqgħu hawn Malta. Sabu għajxien diċenti, sabu xogħol diċenti, b'salarju diċenti! Imma le, nimpjegaw il-barranin mill-pajjiżi tat-tielet dinja. Right? Nimpjegawhom biċ-cheap labour. Biex min fotta 'l pajjiżna ikompli jsir miljunarju iktar milli hu. Dik hija l-aġenda l-ġdida u għalhekk għedtlek jien fil-bidu tal-programm qed nitilfu pajjiżna minn taħt saqajna. Issa, ukoll kellna l-elezzjonijiet ġewwa l-Amerika u ovvjament ħa jinbidel jerġa' jkun Trump il-President tal-Amerika. Nafu li dawn l-aħħar erba' snin iċ-ċensura mhux Malta biss kienet. Kienet fuq il-Facebook, Voldri bdiet mill-Amerika, daw bdew prattikament jibbenjaw in-nies milli jitkellmu jekk titkellem kontra l-vaccine tal-Covid. Ħafna nies qalu daw huma kollha conspiracy theories bħalma jgħidu s-soltu, però issa kellna intervista mal-owner tal-Facebook u qal għal aħna dawk kienu jċemplulna u jiġu mill-amministrazzjoni tal-Gvern Amerikan u kienu jġagħluna nħassru u nibbenjaw in-nies li kienu qed jgħidu ċertu affarijiet li kienu veri. Qalu da speċi mhux free speech. U insomma issa Ovvjament tista' tkun konvenjenza wkoll għax inbidel il-Gvern, da għala aħna ħa nneħħu nerġgħu ċ-ċensura, tista' tgħid b'mod totali kemm iħallilek nota taħt jekk jaħsbu li jkun hemm xi ħaġa ħażina imma almenu jħallielek hemmhekk. U rajna issa wkoll anke ħafna kumpaniji kbar Amerikani neħħew id-diversity unit li kienu għamlu fil-kumpaniji tagħhom vot li mhux ħa jneħħu l-kwoti li jrid jimpjegak għax int mara, għax int ta' dak il-kulur. Prattikament qisna ħa nerġgħu niġu lura għan-normali. Inti x'taħseb fuq dan? X'dak konna ngħidu li kien hawn id-demokrazija? M'għandix demokrazija jekk tibbenja n-nies għax jitkellmu fuq xi ħaġa li Mela. Li der evidenti issa li kellhom raġun fuqha fl-aħħar mill-aħħar. Żgur li kellhom raġun. Mela, dina mhijiex l-ewwel darba illi ħanedu esponenti Amerikani li għandhom is-saħħa jimponu ċ-ċensura madwar id-dinja. Ħaġa oħra li trid tgħid fuq l-amministrazzjoni ta' Biden hija li kienu huma stess illi ħolqu l-ISIS, Al-Qaeda. Kollu maħalqu. Il-gruppi terroristi, il-fundamentalisti Iżlamiċi huma ħolquhom u tawhom l-armi. Eh? Għalfejn? Sempliċi, biex joħolqu gwerra, biex jinbiegħu l-armi. Jiġu jitnejku li li jmutu n-nies. U għalhekk iċ-ċensura, ħabib. Iċ-ċensura biex inti tagħlaq ħalqek ma tistax tgħid xejn, ma tistax twassal il-verità u tħalli l-poplu fl-għama, filwaqt li l-poplu jiġi mġiegħel jemmen id-diċeriji li jgħid il-gvern. Ma tantx immorru 'l bogħod. Anki hawn Malta ta. Hawn Malta. Rajt kif tiftaħ ħalqek jaqbżu l-media fuqek. Eh? Il-kampjuni tat-tolleranza dawn. Dawna il-free media, dawna n-nies li jgħidu li kulħadd għandu d-dritt eh, jesprimi l-opinjoni tiegħu imma kif kif l-opinjoni tiegħek ma tkunx taqbel għal ma tagħhom, eh mbagħad hemmhekk le, il-bieb tad-drittijiet tiegħek jingħalaq. Il-bieb tad-drittijiet tiegħek jiġi mkasbar. u jagħmlu minn kollox biex jirredikolawk, iwaqqgħuk għaċ-ċajt, jgħajruk, isebilħuk, jekk hemm bżonn jgħajruk bil-familja, nafu għax għaddejna minnha. All right, għaddejna minnha Melkim. Eh? Meta kien hemm dik, eh, u kienet tajrek bil-familja, Rajt daw konna għaddejna minnhom aħna. Le, le, mhux hekk, xejn ġdid. U l-Ġowżi, kemm kienu jew il-Biti meta kienu qalulu Rowli Powli. Eh? Mhux hekk. U l-ieħor Squeaky. Alla ħares tgħid nofs ta' kelma eh? mbagħad lilu. Eh? Għax jekk nibdew, għax jekk nibdew insemmu it-tajjir illi kienu jgħajru lilna, eh, nimlew ktieb. Imma mbagħad Alla ħares tajt kelma inti, eh? Għax iġibuk li jgħid il-media. Hate speech dak. Mela, illum il-ġurnat inti, taqbel kif qed titmexxa l-Ewropa prattikament taħt il-tmexxija ta' Ursula von der Leyen u Roberta Mezzola? Mela. Kelli nsaqsijilek. Mela, jiena Von der Leyen u Roberta Metsola li hija jaqdu l-Orient Ħardi ta' l-Unjoni Ewropea. Għax l-unika ħaġa li jafu jagħmlu hija li l-kontinent Ewropew tefgħuh lura bħal granċ. Sewwa? Jekk nieħdu l-Von der Leyen, di illum wriet biċ-ċar li hija anti-family. Issa sirna nafu wkoll li anke fuq kif tikkonċepixxi il-familja trid tindaħal fiha issa di. Sewwa? Kemm von der Leyen u kemm Metsola kienu, ħa ngħidu hekk, il-komponenti li issapportjaw kemm fellħu lil kummidjant Zelensky. Biex illum il-fatti qed juru biċ-ċar illi Zelensky mhux talli tilef, talli da issa qed jagħmel minn kollox biex iwaqqaf il-gwerra biex ma jinkixfux il-borom ta' verament seħħ, mela, mela, eh? Mala aħna hawn Malta tajniehom il-flus biex jixtru l-munizzjon. Għax Malta ipparteċipat ukoll. Mhux hekk, bid-donations. All right, bid-donations. Eh, imma Zelensky ma marx ibigħ il-vilel li għandu l-Amerika biex jiffinanzja l-gwerra Zelensky ma ġibidx il-miljuni ta' dollari li għandu fl-Amerika biex jiffinanzja l-gwerra. Eh, ħa ngħidlek fatt ieħor fuq il-gwerra ta' l-Ukraina. Mala kif kont qiegħed Reggio, kelli x-xorti niltaqa' ma' kurunell li kien fl-armata ta' l-Ukraina, da kif faqqgħet il-gwerra ftit wara ħarab minn pajjiżu u spiċċa fl-Italja. U qegħdin nitkellmu u għatlu għatlu għatlu hi naqra kerha li daħlu Kursk issa. U ħares lejja qalli qalli x'kerha? Qalli ħa ngħidlek. Qalli Kursk daħlu il-merċenarji Ingliżi u l-merċenarji Amerikani, plus il-hardware u t-tankijiet illi tawhom l-Amerikani u l-Ewropa. Ir-Russi ħallewhom jidħlu, għax daħlu ġo żona fejn kien hemm għelieqi biss u ftit villaġġi, valur ta' xejn. Ħallewhom jidħlu. Kif raw illi issa jistgħu jaqbżu fuqhom, attakkawhom minn naħa u minn oħra, envelope, u għamlu massakru, ir-Russi għamlu massakru bihom. Qabdu mas-sebat elef Amerikani u Ingliżi, right? Tellgħuhom il-Qorti akkużati fuq qtil u fuq gwerra illegali kontra l-Federazzjoni Russa u llum qed iservu sentenza ta' sbatax-il sena l-ħabs ġewwa l-labour camps. Dik hija l-gwerra. Alright? Ara daw l-affarijiet il-media ma ħarġitx tgħidhom. Alright? Li l-Amerikani tawhom tankijiet li by today's standards huma skaduti, ma ġewx jgħidu li l-Ewropa dawk l-armamenti kollha li tawhom tilfu kollox, ma ġewx jgħidu. Right? Oħra, u hemm anki l-filmati fuq il-YouTube, Zelensky anke t-tfal bid-Down Syndrome bagħat fuq il-front tal-battalja. Tant tilef nies li meta ġie kostrett bagħat in-nies b'diżabilità jiġġieldu l-battalja tiegħu. Ara hu ma marx jiġġieled, hu mar jippoża bit-t-shirt aħdar hu u martu, eh, mar jippoża għal dik il-famuża rivista l-Vogue. Ma marx jiġġieled, Zelensky ma marx jilbes il-ħelmiet u jilbes u iżomm l-azzarin f'idu, ah! bagħat lil niesu jiġġieldu. Issa, il-gwerra tal-Ukraina ħa tispiċċa hekk. Il-Polonja trid lura parti mill-Ukraina li storikament kienet tifforma parti mill-Polonja u diġà ddikjaraw lesti li jmorru għall-gwerra biex joħduha. Qed tara l-Unjoni Ewropea? Eh? Dik l-Unjoni Ewropea ħabib. L-Amerikani issa għandhom l-art agrikola li ħadu bħala ħlas talli tawh it-tankijiet skaduti. Ir-Russi ħajibqgħu b'dik il-parti tal-Ukraina li diġà ħadu prattikament l-Ukraini ħa jibqgħu b'dak li jkun għad fadlilhom. U l-ħasra u d-dnub ta' dan kollu, all right, kapriċċ ta' bniedem wieħed li mar sfida lil Putin għax bela' s-sunnara tal-Amerikani għax qalulu aħna ngħinuk, all right, il-poplu Ukren u dawk it-tfal Ukreni illum qegħdin mifruxin bħala refuġjati mal-Ewropa kollha. Mażgur. U r-Russja wkoll. Right? Eżatt. Right? Dak, dik hija l-ħasra. Right? Għax dak il-kummidjant bela s-sunnara li bellawlu l-Amerikani sewwa biex jisfida lil Putin għax l-Amerikani riedu gwerra kontra r-Russja biex jaħtfu l-ġid li hemm mir-Russja immarralhom. Issa, intom bħala partit illum il-ġurnata taqblu li Malta toħroġ mill-Ewropa jew ħa taħdmu biex l-Ewropa tinbidel? Mela, l-Ewropa mhix sejra tinbidel. Mela, l-ewwel nies mhux l-Ewropa, li hu, l-Unjoni Ewropea. Għax meta qed issemmi Ewropa qed issemmi kont kontinent. Però meta qed issemmi l-Unjoni Ewropea qed issemmi gażin korrott. Mela, il-gażin korrott mhux se jinbidel. All right? Hemm ir-rieda ta' kważi nofs Parlament li jridu jbiddlu l-affarijiet biex l-Unjoni Ewropea tiġi iktar favur il-poplu u favur l-Ewropa, però sfortunatament ix-xellugin u l-liberali dejjem huma ikbar fin-numru minn dawk li jridu jbiddlu l-affarijiet. Mela l-affarijiet hekk sejrin jibqgħu issa. Aħna bħala pajjiż, jew anzi ejja ħa ngħidu aħna bħala partit għax l-oħrajn it-tnejn l-oħra anzi kemm hawn partiti oħrajn hawn Malta kollha bil-pinsell jilgħaqu l-Unjoni Ewropea. Aħna għandna żewġ għażliet bħala partit. One, illi jekk nitilgħu fil-gvern nistgħu noħorġu mill-Unjoni Ewropea. Tu, nibqgħu hemm, però ma nagħtux kasha tgħid li trid lill-Unjoni Ewropea u nħalluha tfalli. Filwaqt illi aħna nibnu r-riżervi tagħna biex meta taqa' l-Unjoni Ewropea ma naqgħux aħna magħha. Għaliex qed ngħid hekk? Għax inti biex toħroġ, tista' toħroġ, mela le? tagħmel xi seba' snin bħalma għamlu l-Ingliżi biex toħroġ minnha. Għalfejn għandi naħli dak il-ħin jien? Noqgħod niġġieled xi ħaġa illi għalija hija telf, telf, telf ta' ħin. Dan huwa stat ta' fatt, l-Unjoni Ewropea m'għandhiex ħajja. Jekk ħa tkompli sejra kif, kif inhi sejra, l-Unjoni Ewropea m'għandhiex ħajja. Mela, id-dover tagħna bħala partit partit politiku, partit illi jħares lejn dak kollu li hu Malti, huwa dan. L-Unjoni Ewropea inħalluha hemm ma nagħtux kasha. Tu nibnu riserva, ir-riserva li darba kellna u li minn toff ħallielna, l-istess riżerva li l-Gvern Nazzjonalista flimkien mal-Gvern Laburista xejn, qaqqas baqa' one cent, qaqqas baqa' one cent, sewwa, mir-riżervi tad-deheb kollha li kellna, l-aħħar illi kien ħareġ stqarrija l-Ministru tal-Finanzi qal li baqa' 80,000 b'valur ta' deheb bħala riżerva. Għax l-oħrajn investewhom. Issa fiex, ma nafx. Mhux affari tiegħi, jiena d-dover tiegħi bħala Kap ta' Partit huwa illi jekk għada pitgħada dal-Partit jitlaq fil-Gvern, id-dover tagħna huwa illi nkabbru r-riservi, nerġgħu nibnu r-riservi li kellna, anzi inkabbruhom biex meta taqa' l-Unjoni Ewropea aħna ma nqgħux magħha. Issa, ftit ilu kien hemm elezzjoni ġewwa r-Rumanija u rebaħ il-kandidat li da ma jridx jagħti finanzjamenti iktar lill-Ukrajna u huwa iktar pro-Russia milli pro-EU. Kellna wkoll elezzjoni ġewwa l-Moldova fejn l-exit polls kienu qed juru li ħa jirbaħ ukoll il-kandidat pro-EU li hu ħarġu mill-ewwel qalu l-vot mhuwiex validu għax huwa mbagħbas imma mbagħad rebħet ta' favur l-EU u qalu hekk korrajt, speċi tajjeb. Eh. Il-Ġorġa wkoll eh, ma ċċettawx ir-riżultat għax in-nies ivvutaw għal kandidat pro Raxa flok pro EU. Edda, eh, x'tib ta' demokrazija jedi ġol Ewropa, għax da donnu hekk ma tivvutaw jien nies ma jivvutawx kif jaqbel li l-om jgħidu l-elezzjoni mhix tajba. Mela. U jidher ukoll li diġà avżaw li jekk il-Ġermanja ħajvutaw l-ADF, l-AFD, sorry, Ir-riżultat ukoll mhux ħa jkun rikonoxxut. Demokrazija di jew le? Mela, dak hu, għax dak huwa l-istat taż-żibel. U ngħidha bl-ikbar responsabbiltà u nerġa' ngħidha. Dak huwa l-istat taż-żibel li tinsab fih l-Unjoni Ewropea, il-każin korrott. U dittatorjali. All right? Għaliex? Għax dawn ma jridux poplu ħieles. Dawn iridu poplu skjav. Dawn iridu poplu illi inti tagħmel dak li ngħidlek jien u oqgħod. Bħalma jagħmlu Malta. Malta x'jagħmlu? Jagħmlu ħames snin jitnejku bil-poplu. U mbagħad fl-aħħar xhur joħroġlok iċ-ċekk tas-sittin ewro u daqshekk xtrakk għax tara n-nies deħlin qishom it-tiġieġ jivvutaw u jiftaħru huma x'inhuma. Sewwa? Dik hija l-Unjoni Ewropea kif kif inhi. Jiena pereżempju eh, Novembru le Ottubru l għadda kont ir-Romanija. Ir-Romanija meta daħlu fl-EU laqqas referendum ma kellhom iddeċieda l-Parlament. Rajt, iġifieri, u meta tkellimna man-nies x'jaħsbu fuq li hu, kull kif issemmilhom li hu, kulħadd jibda jitpastas. Għax ma jriduhiex. Ma jriduhiex. Hemm illum, illum jekk ikollu joħroġ poll ġenerali mifrux mal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, jiena ngħidlek illi 70 fil-mija tal-popli jivvotaw ma rridux li hu. Right? Ma rriduhiex. Greċja. Greċja kienet wieħed mill-iktar pajjiżi sinjuri fid-dinja. Fid-dinja. Kellek tirtira ta' 58 Pensjoni tieħu daqs l-aħħar paga li kellek. Mhux l-estate pension, l-aħħar paga li kellek toħodha pensjoni. Alright? Kellek is-social welfare. Kellek um, industrija produttiva, turizmu second to none għax it-turiżmu li għandhom il-Greċja xi ħaġa fenomenali, alright, kellhom il-ġid. Jekk tispiċċa qiegħed mingħajr xogħol, l-istat joħroġlok il-paga li kellek sakemm isiblek xogħol hu. Alright? Pajjiż ħażin kien, kien pajjiż sinjur. Bħall-Italja. Puntu. Imma x'ġara? Għamlu żewġ żbalji. Żball numru wieħed illi daħlu fl-Unjoni Ewropea, żball numru tnejn illi daħlu fiż-żona ewro u daqshekk faqqruhom. Faqqruhom u ġew u ġo l-Italja ġara hekk ukoll. Faq imma il-Greċja speċjalment vendikazzjoni għamlu minnha u mbagħad ħarġu jgħidu għax il-Gvern il-gvern Grieg korrott u dik u l-oħra meta ma kien veru xejn. Dak, dak kienu kollha l-gideb tal-media tal-Unjoni Ewropea. All right? Jiena il-Greċja naħseb illum kemm fuq xogħol u kemm fuq affarijiet oħra mort xi seba' darbiet. U meta titkellem mal-poplu Grieg, Tinduna, tinduna kemm l-Unjoni Ewropea tnejjku bihom u li għamlulhom li għamlulhom bħala vendikazzjoni. Darba nitkellem ma' wieħed, qalli li kieku aħna, il-Ġermanja, tħallas il-war reparations li qatt ma tħallsu, All right? Għandna biex nifdu d-dejn li għandna mal-Unjoni Ewropea u jibqgħalna l-bqija. Però dawn il-war reparations il-Ġermanja ma ħallsithom qatt. Mela, issa ukoll hemm ġewwa s-Sirja, ftit ilu, kien hemm tista' tgħid qisu forma ta' kolp ta' stat insomma, però Assad telaq bil-kwiet u ifimni, diġà qed naraw donnu xi triq ħa tieħu s-Sirja imma ejja naraw għax l-Ewropa qed tittama li ħa jkun hemm xi forma ta' demokrazija. Inti issa, peress suppost hemm id-demokrazija skont l-Ewropa għax telaq Assad għax dawn ma riduhx iktar. Taqbel li s-Sirjani li hawn ġol-Ewropa jintbagħtu lura? Żgur li naqbel. Imma mhux li taqbel. Rajt? Irid ikollok gvern bis-sinsla Illi jgħidilhom issa ħija, go back home. Right? Irrid ikollok gvern illi jiġbor il-refuġjati jew it-taparsi refuġjati Sirjani li għandna Malta, jgħidilhom issa anki l-gvern tagħkom qalilkom biex tmorru lura d-dar ħalli tgħinu biex terġgħu tibnu pajjiżkom. Jalla jkun hekk. Żgur, imma Liem huma dak is-Sirjani li sejrin lura djarhom? Min? Dawk is-Sirjani li qegħdin bil-kumpannija mhux irreġistrata, ma jħallsux taxxa, ma jħallsux bolol, ma jħallsux VAT u jagħmlu x-xogħol tal-kostruzzjoni u tal-kisi u tal-madum b'nofs il-prezz? Dawk se jmorru lura d-dar. Eh? Is-Sirjani li ġewgħu ta' parsi refuġjati u llum kollha tarhom bil-Mercedes u bil-Jaguars, dawk se jmorru lura d-dar. Ġew naħseb nitmejlu eh? bina nfusna nkunu li. Le, ħa ngħidlek, nitmejlu bina nfusna għax għandna gvern u oppożizzjoni li tajjeb biss, taw tajbin biss biex jitnejku bin-nies. Għalhekk jibqgħu hawn dawk. Rajt? L-istess, l-istess mistoqsija qamet ġol-Ġermanja wkoll, ta? Żgur, Marco. Għax l-AFD, l-AFD qed jagħmel pressjoni kbira biex is-Sirjani jitilqu 'l barra. Rajt? L-AFD qed jagħmel pressjoni qawwija Imma s-Sirjani li għandhom il-businesses. U hemmhekk, u hemmhekk kollox legali għandhom, biex inkunu fair. Le, le, mhux hekk. Għax il-Ġermanja daqsxejn differenti iktar minn hawn. Fejn hawnhekk pajjiżna ġibnieh ġungla, kulħadd jagħmel li jrid. All right? Il-Ġermanja jekk trid tiftaħ ħanut iftħu, imma bil-permess u kif suppost. Kif suppost. Right? Issa, biex nerġgħu mmorru daqsxejn lura fuq Trump. Da jidher li huwa kontra, tkellem kemm il-darba kontra l-liberaliżmu estrem, kontra l-kultura woke. U donnu, kif għedna kambjamenti ħa jkun hemm. Taħseb li għax ħa tinbidem l-Amerika, l-Ewropa wkoll ħa naraw xi kambjamenti? Għax diġà rajnihom jippruvaw imorru jilaqquh issa wara li ma ridux jitlaq. Marru qishom bħal kelb tal-poodle jilaqqulu saqajh. U anke kellna l-issue wkoll li dawn riedu jibbenjaw Il-Twitter ġol-Ewropa, issa x'ovvjament Elon Musk qiegħed ma' Trump, l-istess ħaġa insomma tarhom jitgħannqu miegħu u dawn l-affarijiet. Mela, l-ewwel wieħed illi ħaseb illi, anzi mhux ħaseb, l-ewwel wieħed illi qal illi min jivvota lil Trump huwa miġnun kien l-għasqi ta' Burbur Marrat. Joseph Muscat. U Joseph Muscat tant kien ċert li ħatitla Hillary Clinton. Harris, Harris, darba. Le, le, Hillary eh, Clinton. Qabel, qabel, qabel, qabel. Tant kien ċert illi ħatitla hi u ħatiġi eletta hi, illi tela flimkien mal-mara u tfal l-Amerika. Biex ikunu l-ewwel ġaħam Malti illi joħdilha bidejha. Imma sfortunatament għalih telalu Trump. U kellu bħal ħmar jimur jieħu bidej Trump. Sawa? Di l-istess ħaġa illum. Dana kulħadd kontra Trump. Immissa u tela Mela allura issa ikollna naħslu jdejna u morru neħdulu b'idejh. Sewwa, u jekk Trump jgħidilhom left right, left right, go to the west, aħna tagħna jagħmlu left right, left right, go to the, to the west. U daqshekk. Għax meta jkollok inti kontinent bla opinjoni u bla direzzjoni, mela allura jrid ikollok is-surmast li jtik id-direzzjoni. U hekk sejrin, sejrin nimxu. Issa, jinkwetak daqsxejn il-fatt ukoll, għax issa qed tiġini ġo moħħi di, mela l-Ewropa, huwa fatt, iġġieldet kontra r-Russja. Iġġieldet in a way kontra ċ-Ċina wkoll għax xebgħu jgħidu. U Trump laqqas biss stieden lil Ursula von der Leyen għall-inauguration tiegħu. Vodri qisu anke hu qed itihom il-ġenb. Vodri dawn in-nies li jgħidu kważi l-Unjoni Ewropea ċ-ċentru tad-dinja. U għaw ħafna Malta jemnu għadi għax speċi donnu da. Eh, x'taħseb li di għax da fil-verità aħna ħan ispiċċaw kontinent waħdu ħadd ma jrid ikollu x'jaqsam magħna. Ara, il-Malti bela kollox. U l-Malti bela kollox għax għażel li jemmen liż-żewġ partiti. Jiena nisma' nies meta jibdew ifaħħru lill-Unjoni Ewropea tibda tajt imma daw qed jgħixu f'dinja dan dan nies. Imma, imma, imma daw possibbli ma jafux ex qiegħed jiġri barra. Right? Jiġifieri, jekk tibda minn min dak il-fatt illi il-poplu Malti ma jafx l-maqqas għandu għede għax qed jiġri barra, u kollu huwa biżejjed. Issa meta ngħid il-poplu Malti mhux il-poplu Malti kollu tu għax hawn min fetaħ għajnejh u llum u llum sewwa l-Unjoni Ewropea ta l-ġenb. Imma jekk niġu pereżempju għal Trump illi ħa jagħti l-ġenb lill-Unjoni Ewropea mhux ovvja? Ovvja hu. Wara li għamlu tistennija. Le, le. Mala daw, għajruħ. Ikkritikawħ li tikkritika mhux ħażin imma imma l-kritika li taw huma. U għalqhom għalqu għajnejhom għall-ieħor li daqas eh. kienet jaf li qed jgħix f'dinja volja. Ippruvaw jitfawlu l-bsatem fir-roti kollha u bdew jiċċensurawh anke milli kważi kważi jidru l-videos tiegħu fl-Ewropa. Issa x'tippretendi hija? Illi ħa jiġi Trump u jagħmillek żiżi? Mela hija issa dak li tiżra' taħsad. Mela, inti l-ewwel semmejt, meta mort tixtri l-famuża bagalja, li ħafna żgħażagħ qed jitilqu minn Malta. Intom, bħala partit, x'tipproponu biex fl-aħħar mill-aħħar il-Maltin ta' ċertu livell ma jitilqux u anke ż-żgħażagħ ikollhom futur ġol-pajjiż? Għax dan fil-verità, jekk ħa nibqgħu sejrin hekk f'għaxru għoxrin sena qas, niddubita. Mela, l-ewwel li ma trid tagħmel, l-ewwel li ma trid tagħmel huwa dan. Il-kumpanniji li hawn Malta, dawn iridu jaċċettaw il-fatt Anzi ħalli nibdew minn hawn. X'nagħmlu aħna bħala Gvern li kieku? Aħna noħorġu, aħna noħolqu il-wage brackets. Mela perit impjegat kemm mas-settur tal-Gvern u kemm mas-settur privat huwa f'dan il-livell. Inqas ma tistax. Daqshekk. Enġinier jaqbad daqshekk. U tibda nieżel, ċup ċup ċup ċup ċup ċup. Sakemm inti toħloq l-iskala kollha. ta' wage bracket illi bniedem jista' jaqla'. Bħal m'hemm barra ta' barra hekk jaħdmu. Sewwa? Issa, meta inti ħloqt dak il-wage bracket, mela int lis-settur privat fottejtu. Għax għalaqtlu l-kantunieri li ma jistax ifotti iżjed. Ma jistax jaħdem bis-slave labour iżjed. Tip accountant b'elf ewro ma tistax iġġibu. Eżatt. All right. Mela issa accountant ħija trid ittih erbgħin elf fis-sena bħalma bħalma jitħallsu huma meta jkunu NGO. Eh? U jmorru jġibu l-fondi mill-Unjoni Ewropea li qed iħallashom il-poplu Malti. Eh? Mela l-ewwel, l-ewwel jiena impjegat, issa mal-NGO. Ewwa, u no nċappas tmenin elf, sebgħin elf. Mhux mill-fondi? Mhux hekk? Mela, rajt, jiġi inti trid toħloq dak il-wage bracket. Kif toħloq dak il-wage bracket inti li s-settur tal-gvern u s-settur privat ġibthom ugwali. Għaliex? Għax bħalissa, u dejjem kienet hekk mis-sebgħinijiet u mis-sittinijiet, kien hemm dejjem dik id-differenza li l-privat iħallas ftit iktar. Mm. Mala kien hemm min jippreferi jaħdem mal-gvern avolja binqas paga għax għandek għandek is-sigurta n-nofsanari dik u l-oħra. Imma llum taħdem mal-gvern xorta bil-kuntratt. Illum m'għadekx tidħol mal-Gvern u toħroġ Bill is-61 jew Bill is-65. Illum għandek kuntratt, perjodu ta' żmien. Ħames snin, sentejn, whatever. Jiġifieri, jekk inti ġġib dawk l-istess, mela inti dik l-indifferenza eliminajtha. L-iskjavitù eliminajtu. U inti terġa' tibni l-fiduċja mal-poplu li inti iva, allura, issa inti l-Gvern li ħa toħloq futur għal uliedek, għax min ħa jagħmel erba' snin, ħames snin l-Università jistudja, right, jaf illi hawn Malta ħa jmur jekk irid jimpjega ruħu bħala perit ma' kumpennija ma' kumpannija ta' periti, ħa jibda minn dak il-wage bracket, ma jistax inqas. U mbagħad bl-esperjenza tkompli. Titla' mhux hekk dik mbagħad affarik. Imma inti tibda minn hemm. Ma tistax binqas. All right, issa hemm l-aħħar domanda. Forsi tikkomunika mat-telespettaturi kif forsi jistgħu jikkuntattjawkom min irid ovvjament jaħseb li l-ideat tagħkom japplikaw għalih. U x'messaġġ tixtieq tibgħatilhom int lin-nies u in ġeneral lill-poplu Malti wkoll biex Mela. ikollna pajjiż aħjar fl-aħħar Mela. mill-aħħar? Kif jistgħu jikkuntattjawna? Jistgħu jikkuntattjawna tramite il-Facebook jew ehm, fis-sit ele elettroniku tagħna. Fil-paġna uffiċjali tal-partit fuq il-Facebook għandkom issibu kollox ehm, kif tistgħu tagħmlu kuntatt magħna. Ovvjament tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi per personali anke fuq il-paġna tal-Facebook tiegħi. Il-messaġġ tagħna bħala partit. Aħna bħala partit irridu nagħtu l-Malta lura lill-poplu Malti. Però weħedna mhux ħa jkun possibbli. Waħedna mhux ħa jkun possibbli illi nerġgħu nreġġgħu lura l-arloġġ biex nerġgħu niksbu dik il-libertà illi kellna qabel, il-libertà li tgħid int Malti. Illum tlifnieha. Illum tara Malti. Kważi tista' tgħidlu għax jgħidulek razzist. Illum tara Malti jisħet li hu Malti. Jisħet is-sija li tweled Malta. Għaliex? Torta l-Malti le mhuwiex. tort għaż-żewġ partiti illi tul dal-40 sena kissru pajjiż. Aħna bħala partit irridu nerġgħu nagħtu l-Malta lura lill-poplu Malti. Aħna rridu nagħtu futur lill-poplu Malta, Malti. Aħna rridu nkunu dak il-partit eh, illi il-ġenerazzjonijiet futuri jħarsu lejna bħala l-partit li erġajna tajna dik il-pride lill-poplu Malti. Hija xi ħaġa ħażina? Le. Imma weħedna ma nistgħux. Il-poplu Malti jrid jiddeċiedi jridx il-pajjiżu lura jew le. Il-multikulturaliżmu, il-kosmopolitaniżmu huma kunċetti falluti, kunċetti li ħolquhom il-liberali li huma komunisti incognito, alright, ma noqogħdux induru mal-lewża, għax il-liberali huma dawk li jgħidu li inti għandek id-dritt li tagħmel li trid, però kif appena tgħid hawn ma naqbilx miegħek u mbagħad daqshekk iduru kontrik. Isser għadu. Ewwa, jiġifieri aħna rridu nkunu dak il-partit illi nerġgħu nagħtu l-ħajja kif suppost, kif inhi xierqa lill-poplu Malti. Nerġgħu inqajmu d-drawwiet tagħna, il-kultura tagħna u nerġgħu, nerġgħu nagħtu ħajja l-lingwa nattiva tagħna dik il-lingwa sabiħa tagħna li mhijiex Għarbija u x'hemm billi jiġi xi ġaħan fuq it-television, eh, għax dan avukat jew xi wieħed ħareġ mill-università jgħidlek il-lingwa tagħna Għarbija. Il-lingwa tagħna mhija Għarbija xejn. Il-lingwa tagħna hija Semitika li hija l-lingwa tal-Feniċi u dawk li ġew qabelhom, imżewqa bil-Latin, bit-Taljan u bil-Franċiż. Aħna għandna lingwa unika li kieku aħna nafu napprezzaw x'lingwa għandna, imissna nkunu kburin li aħna Maltin. Imissna nkunu kburin illi nitkellmu l-Malti. Imissna nkunu kburin illi ntajru l-bandiera Maltija aħna. M'hawn l-ebda pajjiż fiċ-ċokon bħalma hija Malta li nistgħu nsejħu lilna nfusna bħala pajjiż, nistgħu nsejħu lilna nfusna bħala poplu li kapaċi noħolqu ekonomija, li nistgħu nsejħu lilna nfusna bħala poplu li dejjem ħdimna għal art twelidna. Dak li rridu aħna. Mela, Paul, nirringrazzjak ħafna talli kont magħna u nawguralkom ovvjament biex ikollkom suċċess fil-ħidma tagħkom. Nirringrazzja t-telespettaturi li kienu magħna llejl u nħeġġiġkom biex terġgħu tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.